Be tysa Rhys Mwyn yn landlord dar blasty mawr? A be tysa fo'n gwadd Mari Lovegreen, Shane Williams a Meri Hughes i fyw efo fo? Hei, mae'n rhyfedd be da ni'n fodlon gwneud, er mwyn byw. Y noson gynta' yn y tŷ. Ers ymddeol o'r byd rygbi, 'di petha ddim wedi mynd yn dda iawn i Shane Williams. Yn brwydro dibyniaeth beryglus i gardia' Pokemon, ma'n ddi-waith, yn ddi-obaith, ac wedi penderfynu cysgu yng ngwely Mari Lovgreen. Ynni bant. Itha wedi cychwyn gweithio fel muscle i'r maffia lleol, dydy Mari ddim yn cymryd hyn yn ysgafn. Ac mae Shane yn gorymateb. O diar, wel, ellith pethau ddim gweithygu, sbo? Allan nhw? Yn y cyfamser mae Mary Hughes yn cysgu'n drwm. Pa betha bwystfilaidd sy'n mynd drwy meddwl hi, sgwn i? Dydy Rhys Mwyn ddim mor lwcus. Mae o 'di rhoi'r gorau i'r bywyd pync ac yn gweithio fel sbei i'r llywodraeth, ond mae hyd yn oed o, fel ni, yn gorfod mynd i'r toilet ganol nos o bryd i'w gilydd. Eto, dim pawb fysa'n dilyn hwnna efo tipyn bach o ddawnsio. Ddim wedi gadael yr hen ddyddiau ar ôl yn gyfan gwbl, nag wyt ti, Rhys? Amser Midnight Feast wedyn. Mae Mari hefyd eisiau dipyn bach o hwnna. Ond dydy Rhys ddim am rannu, na di? Sbiwch arno fo'n mynd off i olchi llestri. Yn swanc i gyd. Beef burger mawr mae Mari di wneud. Ellith hyd yn oed hi ddim i fita fo i gyd ar unwaith, siwr iawn. Na, ddeith hi'n ôl at hwnna wedyn. Ond dim os oes gan Shane Williams unrhyw beth i wneud efo'r peth. Yn synhwyro bod rhywun yn bita i byrgyr hi, mae Mari'n codi o'r gwely a Wel am sgrap. Mae Meri Hughes wrth gwrs wedi gweld hwn i gyd o'r blaen. Digrifwr mewn clypiau nos ydy hi bellach. Di hwn yn ddim byd iddi hi. Ond mae un hoelen ola i ddod yn arch perthynas Mari a Shane. Dydy Shane, Rhian, ddim wedi arfer cloi drws y toilet a... Don't know what. So much! Mari Lovegreen a Shane Williams. Gelynion. Pwysa'n meddwl. Dim ond un peth neith wella'r diwrnod yma i Shane, efo pawb arall yn y gwaith mae o'n cael cyfle i ddianc i'r parc. A be' mae'n neud yna? Cyfarfod merch brydferth dros gêm o wyddbwyll. A'i throi hi ffwrdd yn llwyr. Turio drwy'r binia. A disgyn i gysgu ar fainc fatha tramp. Swnio fel diwrnod digon llawn i fi. Ond dydy o dal ddim yn hapus, coeliwch neu beidio. Wedi cyrraedd adra, mae Meri Hughes yn trio codi galon o efo jôc neu ddau, ac yn methu'n llwyr. Fyddi di'n well na Bill Hicks un diwrnod, Meri. Dwi'n coelio yndda chdi. Ddim wedi dysgu wers o gwbl, ma Shane yn cropian i mewn i wely arall sy ddim yn perthyn iddo fo. Ond ma dawnsio parhaol Rhys Mwyn yn i ddeffro. Ac mewn ymdrech i ddial, ma Shane yn torri mewn i iard gyfrinachol Rhys ar y to, ac yn dial arno fo yn y ffordd mwya dieflig posib, defnyddio i farbiciw heb ganiatâd. Fedrith neb gysgu drwy arogl nefolaidd fel 'na, yn enwedig Rhys Mwyn. Ac felly mae Shane Williams yn gorffan y diwrnod wrth gael pryd arall o dafod, cyn disgyn i gysgu mewn gwrych. Well played, Shane. Deg allan o ddeg. Ond efo Rhys yn cysgu, be' sy'n stopio Meri rhag sglaffio gweddill y barbeciw? Mae dy gyfrinach chdi'n saff efo ni, Meri. Nei di claddu nhw i gyd, Meri. Nei di claddu nhw i gyd.